Essalawmalikim hormatly ildeşler! Uly gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Dejjal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Häzir Hudaý saklasyn, Eýranda häzir çagşa daýzalar Onam bular näme çekdiklerini ine özleri aýdyp otyrlar. Ýaňky ine şu häzir sözüni men diňletdireýin. Ýa ýazgysy barda, bu taýda sesini eşitdirip bolanok. Diýýän sözüni häzir şu taýda amerikan žurnalisti görkezip otyr. Ine şu Izraýylyň ozalky premýer ministri Naftali Benet näme diýýär? I want to be very clear diýýär. Men diýýär, örän açyklaşdyrasym gelýär diýýär. Men siz bilen örän açyk gürrüň edesim gelýär diýýär. Hawa, nähili açyk gürrüň edesi gelýär. Turkey and Qatar have a, um, gained the influence. Ýagny Türkiýe bilen ýa Katar diýä, regionda diýä, öz täsirlerini güýçlendirip başladylar diýä. Ýagny täsir, täsirler güýçli diýä. Onsoň nirede täsirler güýçli? Esasan Siriýany agzýar. Siriýada diýä, Bular diýe täsirlerini güýçlendirdiler. Indi hem diýe indi şu täsirleri bar diýe, indi şu täsiri güýçlendirjek bolýarlar diýe, onuň ýerinde näme diýe serediň. Başga ýerlerde de diýe, elsewhere and everywhere. Görýäňmi? Ýakyn gündogarda ilka Siriýa nagdaýa, soňam beýleki ýanky ýurtlarda da diýe öz täsirlerini güýçlendirip ýörler diýe. Näme haky ýokmy? Amerika hemme ýerde täsir güýçlendirip ýör. Näme üçin Türkiýäň haky ýok? Goňşy ýurtlar bilen ýa ýakyn gündogar ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk edip öz täsirini güýçlendirmäge. Ýok, bu jenaýatmyşyn. Bulaň gözünde bu ýol berilmeli zat dälmişin. Onsoň näme diýä? Indi tutuş näme boýunça? Indi diýä, men diýä duýduryş berýän diýä. Aý Warren, Şu gün häzirki pursatdan başlap indi men diýä duýduryş berjek bolýan. Näme duýduryş berjek diýä. Turkey is the next the new Iran diýä. Türkiýe biz üçin diýä. Indiki Eýran bolar diýä. Türkiýe biz üçin indi eý bular şu wagt Eýran daşyna geçip ýörler, Eýrany biz häzir hüjüm edip weýran etjek, režimini çalşyşjak diýip otyrdylar. Şony bitiremizden soň diýä, indi gerek diýä Türkiýäňkidir diýä.

Indi Eýran häzir bitiräýseler şular bara Amerika bilen näki Yzraýyl hemem oň ýaranlaram häzir goşulyşyp bara bular ýerli ýerden. Häzir Eýran bara çagşadaýsalar men öňem görkezdim ä suratyny ýagny Eýran çagşatmak plany ozaldan bäri bar plan ýagny Ýewropaň hem ine ýokary derejeli resmileriniň hem ine ýigrimi üçünji ýylda öz web sosial ulgamlardaky sahypalarynda ine şular ýaly surat ýerleşdirenleri bar. Ine Günter Fehlinger diýip, awstriýaly tanymal ýaňky syýasatçylaryň biri, Ýewropa parlamentinde iň ýaňky agdyklyk edýän, iň esasy orny eýeleýän syýasy partiýanyň ýolbaşçylarynyň maslahatçysy şu. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda ine şular ýaly Eýrany parçalamak kartasyny ýerleşdirýärde on sany mi näme bölege bölmek barada. Görýäňmi, eýem şo şo wagt bilen plany bar. Eýranda ýöne režim çalşygyny amala aşyrmak däl, bilen maksady Eýrany parçalamakda döwlet görnüşinde Eýrany ýok etmek. Ýagny gijijik-gijijik awtonomiýalar bolar. Onsoň olaň üstünden Kontrollyk etmek itimaň zady boljak. Jöhitlere-de, jöhitleň gullary ýaňky Ýewropa, Günbatardaky gullaryna-da aňsat boljak onuň. Näme etseň edip oturmaly. Görýäňmi? Onda men şuny geçenki gepleşigimde-de aýtdym. Men şu geçenki gepleşigimden soň, şu meň ýaňky aýdan zadymy Hem şol Ýewropanyň syýasatçylarynyň şol planyny indi Trampyň özi öz dili bilen tassyklap otyr. Ine tek bir 3 gün 2 gün mundan ozal Tramp uçarda uçup gelýärkä Trampyň ýany bilen hem e, käbir habar serişleriniň žurnalistleri bar eken şu taýda şolaryň biri interwýu alýar Trampa sorag berýär. Siziň diýen maksadyňyz Eýran boýunça maksadyňyz diýär. Ýöne režim çalşyp täze hökümeti getirip täze adamlary getirip e, dynmakmy ýa-da diýär umuman Eýranyň özüni parçalamakmy diýýär, döwlet görnüşinde. Olam aýdýar, Hawa diýýär, biziň plan başarsak diýýär, biziň planymyz Eýrany parçalamak diýýär. Indi şony diňläň, şonam türk türkleň, Türkiýäň žurnalistleriniň biri eşitdirýär. Şon amerikan habar serişdelerinden alypdyr şo ýazgyny eşitdirip, öz kommentariýasyny berip otyr. Indi diýýär,

Nähili oýun oýnaýar? Erdogan bir ýöne bir dil ujundan tankyt eden boldy da, aý biz buny ýazgarýas, näme edýäs diýip. Ýöne Erdogan, Erdoganda bir hili hiç hili howarçylanma ýok ýaly. Ýagny şu häzir şu uruş dowam edip gidip otursa bara, häzir amerikanlar indi näme edýär? Täze ýaňky awiagötürijisi bar, täze üçünji bir awiagötürijini getirip otyr häzir. Öňe iki sanysyny getirdi. Şolaryň üstünden hem ýaňky ýerleşdirilen howa ýaňky harby howa uçarlar, ýaňky uçarlar gelip hüjüm edip otyrda. Indi onam ýeterlik görmän bular näme diýe? Häzir güýçlerini artdyrmak bilen bolup otyr. Üstesine indi regiondaky ýaňky harby bazalary doly weýran edilenden soň başga ýerlerdäki harby bazalaryny göçürip otyrlar, ýakyn gündogara çekip otyrlar. Onsoň, bular urşy bes etjek däl. Ana howpsuzlyk geňeşinde, OON-da, ses berişlik geçirilende-de Orsýet teklip etdi-de, Geliň, iki tarapam, hemme tarapam häzir hüjümlerini bes etsinler, gepleşige başlalyň diýýär welin, şoňa Amerika blok goýýar. Ýagny, şol çaknyşygy, şu urşy dowam etdirjek. Diýmek, bular bara doly, Eýrany indi şu doly çalş, çalşatmagyň ugrunda. Bular indi yza çekiljek adama, bular yza çekiljek nämä meňzeş däl bular, äjit-mäjitler. Şu zatlary görüp otyrka, Erdogan bir hili ýöne garaşmak syýasatyny eýläp otyr. Ýagny, hany näme bolýarka, näme bolsa bolsun, Ha bu dil ucundan hem käwagt bir nemejik sözde jaga şoklan bolýar. Ay biz ýaz görýäs, ay biz eýdi etýäs, beýle edýäs. O sen häzir wala berk durmasaň, bular aýdyp otyr ha. Bular aýdyp otyr. Biz Eýrany parçalamazdan soň gezek seňki, Türkiýäňki diýip aýdyp otyr. Türkiýäň döwlet liderleriniň derejesinde, ýokary derejeli syýasatçylarynyň derejesinde, demäň, Izraýylyň döwlet liderleriniň derejesinde. Ýokary derejeli syýasatlarynyň derejesinde şu zat göni tekst bilen aýdylyp otyrka, saňa başga näme gerek? Diýmek, Erdogany şu binjelik edenokmy? Diýmek, Erdogan şu hapa oýnuň içinde, ýehudylaryň tarapynda, ýehudylaryň bähbidinde, şoň üçin. Oň men hem öňem gepleşigimde aýdyp gelýän. Bylaň diýen ol iki ýeke aýdýan zat şertli söz jagaşlary bar. Öý biz ýol bermeris. Öý biz buniňizi ýazgarýarys. Oň üns bermäň adamlar. Edilýän işe üns beriň. Aýdylýan dil ujundan aýdylýan söze üns bermäň. Edilýän işe üns beriň.